दिनानुदिन बढ़ि रहल अछि ताहि क्रममे ई सूचना दैत आइ समस्त ग्रामवासीके तरफसँ समस्त मिथिलावासीके तरफसँ अपार हर्ष भऽ रहल अछि जे भगवती मनसा देवीके सातटा पूजा प्रत्येक वर्ष बहुत आह्लादपूर्वक बहुत श्रद्धापूर्वक एतऽ होइत आबि रहल छनि प्राण प्रतिष्ठाके पश्चात जाहिमे दूटा मनसा पूजा दूटा नवरात्रा काली पूजा लक्ष्मी पूजा और तकर बाद भव्य पंच दिवसीय प्राण प्रतिष्ठाके वार्षिकोत्सव एहि वर्ष 27 मई से लऽ कऽ 31 मई तक ई कार्यक्रमक आयोजन अछि भगवती मनसा देवी मन्दिरमे उड़ीसासँ पण्डित सब आबि रहल छथि श्री हेमचंद्र झा जी जे श्री गोवर्धन मठपुरीमे महाराज श्रीके सेवा दऽ रहल छथिन ओ सपत्नीक एहि अनुष्ठानक जजमान छथि आओर ताहि सङ्ग हर्षोल्लासके संग ई जे पंच दिवसीय कार्यक्रम अछि ताहिमे अंकुराकरण सूर्य पूजा द्वार पूजा हवन इत्यादिके कार्यक्रम आओर सतचंडी पाठ आ ताहि संगे भगवती मनसा देवीके भरि दिन पूजा पाठक कार्यक्रम एतऽ रहतनि ताहिमे समस्त श्रद्धालुके हम सादर आमन्त्रित दै दै दऽ रहल छियनि जे सभ आबथि आओर भगवतीके दर्शन कऽ हुनक कृपाके प्राप्त करथि आओर मुख्य आकर्षण अछि एहि कार्यक्रमके पूर्णाहुतिके पश्चात एकतीस मईके भव्य आयोजन अछि सांस्कृतिक कार्यक्रमके मञ्चपर सम्मानक हम सब माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी जी के सेहो आमंत्रण देने छियनि और हुनक आब आबऽ के पूर्ण संभावना छनि जे ओ कार्यक्रम में औता ताई संगे बहुत रास अतिथि के हम सब आमंत्रित केने छियनि जे औता और एहि बेरक जे आकर्षण अछि जे हमर मंदिर से जे जुड़ल जतेक बेसी आजीवन सदस्य बनि रहल छथि सब आजीवन सदस्य के हम सब मंच से बेर सम्मानित करबैन और मंदिरक परिवार जे दिनानुदिन जे में वृद्धि भ रहल है ताहि में हमर अनुभव अछि जे ई जे हम सब सात टा पूजा पाठक क्रम संपूर्ण वर्ष चला पाबि रहल छी तकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका छै तैं आब हम अंत में यह कह चाहब जे भगवती मनसा देवीके जे ई स्थल अछि जे स्थान अछि सर्वप्रथम तऽ जगतगुरु शंकराचार्यके जन्मभूमि छनि आओर हुनक कहब छनि जे ओ आइ जे किछु छथि ओ एहि सती माई आओर विषहारा भगवतीके मनसा देवीके कृपासँ छथि तऽ अहाँसभ स्वतः बुझि सकै छियै जे स्थानक की महिमा छै जे स्थानमे शंकराचार्य बनाबऽके गुणवत्ता छै ओहि स्थानमे हमसभ सेहो कतेक आशीर्वाद पाबि सकै छी भगवती मनसा देवीसँ एकर सहज कल्पना कयल जा सकैत अछि आ ओ सभ केओ मिलि कऽ सत्ताइस मई दू हजार पच्चीससँ एकतीस मई दू हजार पच्चीस तकके जे ई प्राण प्रतिष्ठाके पंच दिवसीय द्वितीय वार्षिकोत्सव अइ तकरा सफल करी